a khensa ku va mpfulele chanele ya matimba ya emmanuel maluleki youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni la ku khumba liya va nge hayi va ri i vinyi va hloko a ni vanhu vo tala hi tala ku yi twa ngopfu eminkosini ka ti-program-e va ku hayi rito hi vinyi va hloko kumbe hayi N'wina va nhloko ya mina mi ri yini ke? Loko ku tsariwe ka tiphurogireme. Se hi leyi mhaka, ku na leswiya swa ku vanhu van'wanyana a va koti ku twisisa loko va vulavula hi vinyi va nhloko ku va vulavula hi yini. Mi nge ni yi rhanga laha, swi fana na mina mi kuma ku mina na hundza emisaveni, loko ni hundza emisaveni ni ri na nsati wa mina kwalano kumbe ni va ni hundza emisaveni ni ri kwalomo. Xo sungula sungula vanhu lava va nga ta va va ri laya mina ni nga ta ni lovele kona kumbe nsati wa mina a va a nga ri kona kumbe a ri kona i va ta foyinela mani a hi nge va foyinela nsati wa mina va ku tsutsuma i ta i ta hi vonisa mihlolo kumbe hayi timhaka ti bihini hala loko a fika i ta fika a swi vona ku timhaka ti bihini i ta endla i ta foyinela vinyi va nhloko ku va ku ku ku nga va ka hina a va byela ku tsutsumani mi ta mi ta ni vonisa loko va fika va ta fika va swi vona ku hayi nhloko ya vona yini yi wile ma ni twisisa ivi ku endliwa sweswi swi endliwaka ivi a foyinela na maxaka ya yena sweswi thekinoloji yi nga tikulela ku vitaniwa na maxaka ku hlengeletiwa kwalaya ximutanini xa mina kumbe kwale mutini wa mukhalabye ivi ku endliwa sweswi swi endliwaka na va ka vona va ta va swi vona ku hayi Mukon'wani himpela i fambini ivi a xikarhi ka vhiki a hi nge kumbe wa vunharhu a ni lava vanhu lava mi kuma ku ni hundze emisaveni hi mugivela ivi va ta va ka vona na va ka hina kwalaha mutini swi endliwa sweswo swi endliwaka ku lulamiseriwa nkosi ivi a xikarhi ka vhiki a hi nge kumbe hi wa vunharhu kumbe hi wa vumune va ka hina ku ta humesiwa mali yo karhi kumbe ku humesiwa five hundred rand or two hundred rand swi ta ya hi ti-family kumbe ti-two thousand va ya kwi va ya kwele vukon'wanini bya mina leyi ni nga lovola kona va ta fika va tshama hansi va rhumela tintsumi timbirhi tinharhu va ya va ya vika leyi va fika va ku hayi hi ta hi ta mi tivisa ku mukon'wani a nga ha ri kona i hi siyini ma ni twisisa ku va ku endliwe ku va ku endliwe loko ku landzeleriwe xintu ivi na loko ko lova nsati wa mina swi tano va tata va ka vona kwalaya xikarhi va kha va swi vona ku n'wana wa hina yi lovile ivi ku endliwa sweswi swi endliwaka ivi va ka hina xikarhi ka vhiki va rhumela vanhu va ya kwihi va ya le ka vosati wa mina va fika va va vikela xifumu a ni na vona va ta va tini kwalaya xikarhi ka vhiki kumbe sati wa mina i love namuntlha ivi ni fonela va ka hina na va ka vona va ta va swi vona ku hi mpela nhloko ya vona ya ha ri kona va ta ya xifumu va fika va humesa mali yo karhi or ku hume sweswi swo karhi va va tivisa ku hayi nhloko ya n'wina a ya ha ri kona le ka maluleke n'wana wa n'wina i hi siyini ivi ku endliwa sweswi swi endliwaka ma ni twise ivi loko ku khe ku phiriphireriwa timhaka ku khe ku lunghisiwa timhaka ta nkosi ku na leswi endliwaka swa xintu mi hi va hi va ni yo karhi ya xintu va ta ta va ta yi endla va ka wansati wa mina ni ta va pfumelela a ni hi nhloko ya vona na mina loko ku ri na mi hi va hi va ni yo karhi leyi endliwaka le ka maluleke va ta ta va ta yi endla a ni ni nhloko ya vona na se laya loko hi vulavula hi vinyi va nhloko hi va hi khe hi vulavula hi nhloko liya ta swona lava mi kuma ku va landzelela swilo swo karhi swa tikereke to karhi a tikerekeni lomu mucatwini yini va ta ku byela ku ku sukusela enkolweni ku ya ehansi i swa nsati wa wena or i swa nuna wa wena mara nhloko swi tivi wena maluleki nhloko leyiwani ya ha ri ya ka chavalala or ya ha ri ya ka hlungwana or ya ha ri ya ka baloyi or ya ha ri ya ka chawuka na wena makoti swi tivi ku nhloko leyi i ya ka maluleki Manjus ivi un'wanyana a ku a leswi ni nga na vavasati va ntlhanu swi ta endlisiwa ku yini ke ku ta humesiwa loko ku ri ke ni ku na mali kumbe mina a ni na mali kumbe ku ri na sweswo ku ta huma yona kumbe five thousand vavasati va mina lava va ntlhanu vanhu lava va titsotsi va ta famba mimiti liya hinkwayo liya ya ntlhanu va va tivisa ku mukon'wani a nga ha ri kona emisaveni ma ni twisisa. ivi va ta ku ta ku ta endliwa swilo sweswiya swo karhi swi endliwaka swa minkosi ku lulamisiwa minkosi ivi mukon'wana a lahliwa. Se ni le ka nsati wa mina swi tano swilo sweswo loko hi vulavula hi vulavula hi nhloko hikuva ku na miti yo .